Hemmäňize salam, men Ataş Mämmedow. AutoCAD wideo kursumyzyň dördünjisinde hoş gördük. Bu wideomyzda siz bilen Otrek guralyny göreris. Şu aşakda görýän e, gysga ýoly F11 bolan guralymyz. Ilki bilen ýapyk bolan ýagdaýynda nämeler üýtgeşik bolýan, nämeler tapawutly bolýan men size görkezeýin. Otrek guraly geçen wideoda gören Osnap guralymyz bilen bilelikde şondan kömek alyp işleýän bir gural. Meselem men şu ýerik rectangle diýdim. 0 otur 0 diýdim. Koordinata sistemasyna görä 0 başlangyç nokatdan başlap bir dörtburçluk çyz diýdim. Ýigrime otur, ýigrimlik bir dörtburçluk çyzdym. Şu ýerde görýän bolsaňyz, dörtburçlugymyzdan bize şular ýalak bir sorag soralyp bilner. Dörtburçlugyň edil merkezine bir sany circle çyz diýlip bilner. Muň üçin men bilýän maglumatlarymdan OSNEP-leň kömegi bilen nämeler edip bilen? Ilki OSNEP-lerimi men barlaýyn. Endpoint, midpoint we center açyk. OK. Näme edip bilen? Elbetde midpointdan midpointa enter diýdim ýene. We beýleki midpointdan hem beýleki midpointa şu ýerden çyzygy çyzyp, men şu merkezine kesişme nokadyna bir sany bäşlik circle çyzyp bilen. Ýöne Bu hili ugurdan has çalt bize peýda berip biljek bir gural Otrek guraly. Otregi şu ýerden biz açan ýagdaýymyzda açdym. Circle diýip şu ýerden men islendik nokadymdan saýlap şol nokatdan belli bir uzaklykdan başlap çyzgyny çyz diýip bilýän. Meselem, şu ýerden endpointden saklan ýerimde maus bilen hiç ýerik basamok. Basaýyn ýagdaýyňyzda şary edil şol nokatdan çyzar. Ýalňyş. Täzeden enter diýdim. Nokatda saklap, islendik ugra, haýsy tarapa çyzgy çyzmak isleýän bolsak, şu ýerde görýän ýaşyl reňkiňizem şol. Otrygyň işleýändigini görkezýär. Meselem, on milimetr git diýdim we şu ýerden maňa bäşlik bir sörkilçi diýdim. Dogry. Men muny merkezde etmek islän ýagdaýymda, Circle diýdim, midpointdan tutdum, biraz sakladym we aşak çekdim. Men indi midpointi bilenimden soň, belli bir uzaklykdan, meselem, dörtburçlugyň her tarapyny biz ýigrimi beripdik, on Enter diýip, merkeze bäşlik bir circle hem çyzyp bilýäris. Ýene başga bir çyzmak üçin görnüş, ugur, metod. Şu ýerden circle diýip, midpoint tutdum, aşak çekdim we şu midpointiň ikisiniň çakyşma nokatlaryny maňa görkez diýýän we şu ýerik gelýän bäşlik bir circle çyzdym. Birinji mysal şeýleräk, geldim. Ýene bir mysal, islendik bir circle-y biz şu ýerik nol otuz nol diýdim. Onluk bir circle çyz diýdim. Top diýdim. Ekrana sygdyrdym. Biraz çekdim şeýleräk. Onluk bir circle çyzdym we men ýene bir circle çyzmak isleýän. Şu circle-dan 10 millimetr ýa-da 20 millimetr Sag tarapda, X ugry boýunça. Geldim, Circle-y saýladym. Merkez nokadynda biraz sakladym, saga çekdim we ýigrimi Enter diýdim we onluk bir ýene bir Circle çyzdym. Şu ýerden barlap hem bilersiňiz, Distance arasyny biz näçe beripdik? Ýigrimi beripdik. Şul arasynyň ýigrimligini görersiňiz. Geldim. Delete basdym, bozdum. We size ýene bir ýatlatma. E, çyzgylary çyzan ýagdaýyňyzda ortama ýapaýyn. Islendik çyzgyny çyzan ýagdaýyňyzda şular ýaly saýlamak üçin, meselem, Iki görnüşde mausyňyz bilen saýlap bilersiňiz. Meselem, gelip üstüne hem basyp saýlap bilersiňiz. Ýa-da bir ujundan tutup hemmesini bir penjirä aljak görnüşde bir dörtburçlugyň içine-de. Näme etdim? Mausymyň çep düwmesini basdym, goýberdim we şu aşak tarap çekdim. Alyp saýlap bilersiňiz we şu hili saýlap bilersiňiz. Siz sag tarapdan mausuňyzyň çep düwmesini basyp, şeýle görnüşde hereket edip, çyzgylary çyzgylaryň bir bölegine degjek görnüşde sazlap, üstünden geçirip saýlap bilersiňiz. Şular ýalak bir görnüşde, meselem, Men diňe belli bir bölegini almak isleýändim, çyzgylaryň we dörtburçlugy alan ýagdaýymda hemmesini alar. Men diňe bir bölegini almak isleýän. Belli bir çyzgyny alyp, şu görnüşde şul ikisini saýlap bilen, ýa-da diňe şul iki görnüşi, çyzgyny saýlap bilen. Şu hili peýdalary bar. Geldim. We size üçünji mysaly görkezeýin. Geldim. Rectangle diýdim. Ýa-da size gysga ýol bilen görkezeýin. REC Enter. Bu Rectangle-yň gysga ýoly. Nol otur. Nol diýdim. Enter diýdim. We ýüze otur. Ýüzlük bir. Rectangle, dörtburçluk çyz diýdim maňa. Çyzdy. Top diýip ekrana sygdyrdym. Şu ýerden men aslynda biz bu temany görmedik ýöne ýene-de e, wideolardan siz görüp özüňiz hem edip bilersiňiz kän bir e, çylşyrymly açarlar ýa-da açar şonda gurallar däl. OF enter diýdim. Bu offsetiň gysga ýoly. Şuradan saýladym. Näçelik isleýän? 5 kur offset isleýän. Saýladym. 5 kur offset getirdim. Şu ýerden men biraz çekdim. Rectangle diýdim we 30-a e, Otur. Bäşlik bir çyzgy çyzdym. Dörtburçluk. Men näme etmek isleýän? Şul çyzgyny bir binanyň bir gatynyň proýekti ýaly, obýekti ýalak göz öňüňize getiriň. We şu penjiräni men şu diwara, diwardan bir penjire çyzmak isleýän. Geldim. Biraz ýakynlaşdyrdym. Line diýdim. Endpointdan tutdum. Biraz saga tarap çekip, üç. Enter diýdim we aşak çyzgy çyzmak isleýän. Şu ýerden orta modumy açaýyn. Orta modu açan ýagdaýymda-da, e, men bärik çyzgyny tamamlaýan ýagdaýymda-da endpointe gelip e, ýelmeşer. Men dikine bir çyzgy çyzmagyny isleýän. Aslynda ýene-de bärde-de Kömegini görüp bilýän men otreň şu ýerden biraz saklap endpointdan şu görnüşde tamamlap bilerin. Ýene bir ugry osnerplerden perpendikulary açyp şu görnüşde de çyzyp bilersiňiz. Endpointde geldim, biraz sakladym, basamok hiç hili düwmä. Çekdim saga. 3 enter diýdim. we şu ýerik dikine bir çyzgy çyzdym. Geldim. Rectangle diýdim. Midpoint tutdum. Bir aşak çekdim. Bir enter diýdim. We biri Otur. Ikilik. Bir çyzgy çyz diýdim. Dörtburçluk. Midpointden çekip aşak. Çyzanymyň sebäbi dörtburçlugy başlangyç nokadyny şol çyzgydan dowam edensoň, men bir milimetr aşak çekip ondan soň çyzdym. Aslynda entäk ýene bir ulanmadyk Bir funksiýamyz ýene bir ulan hiç ulanmadyk wideolarda görmedik temamyz ýöne ýene-de size bir görnüşli bir funksiýa görkezeýin. Mirror diýdim. Me i enter we şu ýerden saýladym we saýladym. Enter diýdim we orta nokadyny saýladym. Geldim. Resource object now diýdim. Bu ýerde eden zadymyz şu aýnalama işini etdik biz. E, hamana şu ýerden bir bir minut size görkezeýin. Hamana şu ýerden bir çyzgy geçýämiş ýaly şul çyzgyny edil şul çyzgyň daşynda Sag tarapa aýnala. Kopýalady, köpeltdi. Geldim, delete-e basdym. Şu ýerden ikisini birleşdirdim. Ýene başda gören açarlarymyzdan, gurallarymyzdan biri. Offset diýip şu ýerden OF enter diýdim. E, nokot 5 diýdim. Enter. Şu çyzgyny aldym. Çekdim. Aldym we çekdim. Şu ýerden delete basdym. Şu hili aslynda size biraz düşüksiz bolan opler ýöne gurluşyk inženerlerinde, gurluşyk proýektlerinde, tehnik çyzgylarynda penjireleriň görnüşleri şu görnüşde görkezilýär. Biz gelip indi şuny penjirä ýerleşdirmek islän ýagdaýymyzda Tutdum. Şu ýerden move diýdim we şu başlanjyk nokadyndan tutup çekdim. Ortamady ýapaýyn. We şu ýere getirdim. Endpoint ýazgysyny görýänçäm saklap, çepe tarap çekip, meselem, on milimetre uzaklyga ýerleşdirip bilýän. Şul penjiräniň diwar bilen arasyndan we şu diwar bilen arasy on milimetr. Gelip şu ýerden ölçäp hem bileris. Geldim. Geldim. Görşüňiz ýaly 10 millimetr. Gysgaça şeýleräk Otrek guraly Osnep gurallaryna bagly bolup işleýär. Şol gurallaryň esasynda, şol gurallardan kömek alyp obýektler, çyzgylar sazlap, deňläp bilýär. Siziň hem şu görkezen mysallamy özüňiz hem çyzyp gaýtalap görmegiňizi isleýän, siz üçin gaty peýdaly bolup biler. We indiki wideolarda görüşýänçäk hemmäňize hoş sag boluň.